Ruhuňy başgaça duýar ýalak edipdirler. Gaty gowy haladym. Bir hili gözüň dynç alýar, beýniň dynç alýar. Mundan başga-da, şu wagt birinji gezek iýip görjek bolýan, ýöne naharlaryny häzir halanymy aýtjak. Sebäbi dadyp gördüm, entek doly iýibiçemok, paka aç otyryn. Mundan başga-da, şu Abbas restoranyň aýratynlyklary bar. Ýörite bir bölüminde arkaýyn doglan günleri, hawa, Mundan başga-da birnäçe öz garyndaşlaryňyz bilen bellejek çäreleriňizi geçirmek üçin bir zal bar, oturyp arkaýyn gündelik gelip iýip-içmek üçin ýene-de bir aýratyn zal bar, hemem açyk kuhnýasy bar. Desertlerem bar, munam ýatdan çykarmalyň, hemem bal ýaly mangaly, birnäçe çorbalary bar. Türkiýäniň hemem Ýewropanyň iň öňdebaryjy naharlary hemem öz milli naharlarymyzam bar. Muny ýatladyp geçýän men ýaňy öwrendim-de. Gutlamak bilen näme welin gelemizem ýene gutlap otyrys ýene-de gutlaýas Allajan ýaňam aýdyp geçdim-de şu her bir işiň aňyrsynda azap bolýar. Şol azabyňyz ýerine gowuşsyn ana iň uly bagt şonda. Şu bir nirede bir doglan gün haçanda bir mereprýasiýa geçirjek bolaňda şu birinji bolsa kelläňe şabbas gelsin ana şolar ýaly trendlere baryň. Menem goşulýan, men gutlamok aslynda, diňe gürledýän. Dogrudanam Şa Apbasyň administrasiýasy azabyňyz ýerine gowuşsyn. Hawa, islegiňizi tapyň. Şu gün gowy günden biri. Sebäbi şu gün düýn eýýäm düýn öň gün biziň kärdeşlerimiz Hydyrjan ýene Pälwan Muhyýew hemme hormat goýýanlaryna çakylyk etdi. Ajaýyp watanymyzda Aziýaň merjeni bolan paýtagtymyzda ýene telekeçiler tarapyndan owadan naharhanalar, döwrebap restoranlaryň açylyşlary bu gün öz işini dowam edýär. Biz hem şu ajaýyp dabara geldik, gatnaşýas. Ana şu wagtky duran mekanymyzam Şa Abbas Aşgabadyň ýaşaýjylaryny begendirjek bir ýene bir şatlykly waka, Şabass adyny eşitdiňde eýýäm bir nämekä diýip bilýän gyzyklandyrýar, intriga döredýär, gelesiň gelýär, göresiň gelýär. Şu gün hem geldik, tüweleme garşylaýyşlary bu ýerdäki güler ýüz bizi şu ýere ýene gelmäge mejbur edýär. Şonuň üçin hem açylyş bilen Tüýsürekden gutlaýan. Sag bol. Ine şo Abbas restorany açyldy. Şu wagt görüp aýlanyp otyr. Tüweleme giň. Özem iň gowy zady içiniň ýaňam belläp geçdim reňki. Diýseň bir üýtgeşik kän bir adamyny ýadadanok. Rahat kelläň dynç alýa. Şo bir zat däl indi sahna bar tüweleme gül ýaly aýdym saz etmek üçin. Garaz dynç almak üçin hemme mümkinçilik şertler döredilen. Şa Abbasyň aýratynlygy. Gözel gözel beter gözel owadan içi. Owadan.
Hem restoran hem kafe prýam her stolçygyň öňünde aýna dur iň gowy zat i to ýoluň ugrunda. Içiniň dizaýnymyka diýýän. Entek tagamlaryna dadyp ýetişemzok, onam göreris nesip. Biz şu wagt gelip gördükdä Jeýhun jan. Indi aýratynlyklary bilen tanşamzok. Muň içinde aýratynlyklary-a görüp otyrys son hemme aýratynlyklaram bar. Hakykatdanam görüp otyrys. Süýjülik tort diýjekmi? Onam süýjülik tortlary bar. Gyzyň naharlary bar. O hemme zadam bar. Kofýaň islendik görnüşem bar. Balkanlylaryň süýtli gara çaýam bardyr şu taýdan. Şa Abbasyň ýekeje aýratynlygy ýok. Aýratynlygy kän. Owadanlykdadam aýratynlygy bar. Onuň aşpezleriniň elleriniň süýjüligiň hem aýratynlygy bar. Ondan daşary ofisantlaryň hyzmaty diýjekmi, güler ýüz bilen garşylap, güler ýüz bilen, hawa, Sag boluň diýip ugradýarlar puluňy berseň. Dizaýner.
E bir uýutlyja gowy ýer eken. Tagamlaryny aýyntak datyp göremok. Ýöne içiniň dizaýnlary boýunça gaty gowy, aýratyn oşanda hawa owadanda goý. Potology beýik döwrebap. Içi giň eken, potoloklar uly eken, içiň içinde özüňi rahat duýýaň. Potolok näçe pes bolsa şonça gysyk duýýaň özüňi. Bärde şol aýratynlygy bar eken. Şa Abbasyň iň gowy gören zadym şu gapydan giräýeňde içiniň reňki şu rahatlygy. Men diýseň özüne çekdi. Nesip bolsa, aňry ucy mümkinçilik bolsa geleris, dynç alarys. Sen barada erbet gep edýänlere aýtjak sözüň? Goý etsinler, gaýtam meni ötüşlere badalga berýär. Şo gepligiň üsti bilen sen beý gelýäň-dä. Hawa.
Aýakda bolanyňda näme diýýär? Dilde bol diýýär. Hawa. Dost, dost diýip meni kän gujaklanlar, işim düşüp barda ýalan bolup dur. Düýnki maňa derdini aýdyp aglanlar, bu gün meň derdimi. Gülen bolup dur diýýä. Men şygyr bilen jogap beräýjek ýaňky soraga. Şeýle-de o şeýledi. Kim ol başga? Öwez Kertiň, Mary topragynyň şahyry. Seret, şol erbet gep edýänler diýip dogry bellediň. Imini gep edýärler gelip diýip bilenoklar. Znaçt, maňa gyzykly däl olar. Haçanda men gelip ýüzüme diýerler, belki men şonda pikirlenerin, näme üçin şeýtdimkäm diýip. A arkamdan gürleýän adam maňa hiç wagtam gyzyk bolup bilmeýär. Emma kişä-de maslahat. Aýtjak sözüm? Aýtjak sözüm, diňlemäň, lýuboý bir barylýan ýolda diňe özüňiz, Başga hiç kim ýok. Şo ýola ýetýänçäňiz hiç kimi ýanyňyza almaňam, diňe gidiň. Kim näme diýse diýsinler, daže ýörägine daşam büdretip bilýär, hatýa şol duran zat. I gönügi däýmek galýar size. Aý men barada erbet gep edýän bamyka diýip, men gowja diýen bolaýyn. Hawa, ýok, goýuň, goýuň. Aý, özümiz-ä adam bilen işimiz ýok, adamyň gepini etjek bolamzok. Gepimizi edýänlerem bar bolsa, Janlary sag bolsun. Etsinler janlary sag bolsun. Gep edýänlere sag bolsun aýdýas. Edibersinler. Erbet gep etme. Hiç haçanam erbet gep etme. Ýaş aýdýanam däldirler. Men barada erbet gep edýänler bardyra öýdemok ýöne edýänem bolsalar janlary sag bolsun. Sag boluň. Janyň sag bolsun. Söz ýok dos şolara hiç hili söz ýok ýa diňe jany saglyk. Men barada erbet gep edýänler kä messeler edibersinler diýibersinler her kimiň öz durmuşy hawa her kimiň öz depderi aýratyn bolýar seň amal depderiň meň amal depderim aýratyn her kim öz islän depderine islän zadyny ýazybersinler kä mes. Olar meni has belende galmana Neme berýär? Motiwasiýa berýär. Janyňyz sag bolsun. Ýa ediberiň.
Men geň görýän näme üçin edýäniňi. Sebäbi men hiç kime Hudaýa şükür erbetlik edýän ýerim he. Men Gonç plan diýdi, plan diýdi diýýän adam ýok bolsa gerek. Men Hudaýa şükür her kim bilenem gowy, başardygymdan gowa gowy, erbede erbet diýibilemok. Hemme kim näme? Janyňyz sag bolsun. Janyň sag bolsun. Men barada erbet gep edýänlere aýtjak sözüm Mähribanym janyňyz sag bolsun. Erbet pikir edýänlere gowy bolmak üçin hasam biz özümizi kebşirleýäs, hasam gowy bolmak üçin çalyşýas, öňküdenem iki esse gowy bolmak üçin çalyşýas. Şoň üçin erbet pikir etýänler edip duruň, hökman, hökman bizi taplamak üçin. Ýüzüme aýdyň diýerdim. Gepiňi has gowrak ediň diýäýmesem, men has bir köp dilli bolar ýalak. Janyňyz sag bolsun. Hiç hili erbetligim ýok. Oňam ullakan uzyn sebäbi bar, arkaýynlykda aýdyp berip bolýar. Ýatdan çykmajak günüňiz. Maňa
Allah Tagalaň gyzjagazymy ikilenç gaýdyp beren güni. Ýigrimi altynjy awgust geçen ýyl öýlenen günüm. Iki müň onunjy ýylyň on bäşinji oktýabry Eziz balamy elime alan günüm. Hum.
Birden soradyň bilemok. Her bir günüm ýatdan çykmajak. Allaň her bir beren günüm gowy. Hiç näme ýadyma düşenok.
Men ýene-de öz maşgalam zady aýdyp başladym. Erkim şeýdi. Dogrusy, men Hudaýa şükür sebäbi. Her adamyň, her ynsanyň öz ýeri bolýar. Dostuňam, ene-ataňam, ömürlik ýanyňda syrdaş bolup galýan maşgalaň. Şonuň üçin hem toý edeni banalnyý diýmekligiňiz mümkin. Şonuň üçin bar, edil meňkä şol ýarýarlyk. Ýatdan çykmajak günüm, şu günüm. Ýatdan çykmajak gün.
Ine gowy gün. Sebäp bu gün gözel ýurdumyzda täze gözel restoranlaryň biri, halkymyza özüniň bir owadanlygy, tagamlary bilen hyzmat etjek Şa Abbas restorany, toý mekany açyldy. Ine ýatdan çykmajak gün. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ýigrimi üçünji dekabry, täze ýylyň öň ýanyndaky gün. Haçanda on bäş ýaşamda Real Madridiň futbolkalaryny berende. Çyndanam meň isleýän zadym berilen gün-dä şo gün. Ýatdan çykmajak günüm toý günüm. Toý günüm. Öz öýlenen günüm. Hawa. Durmuş guran günüm. Hawa.
Kakama surpriz etdim, täze ýyla maşyn sowgat etdim. Şo gün hiç ýadymdan çykan. Kakam meni iki gezek gujaklap gördi şu ýaşyma çenli, otuz ýaşyma çenli. Kiçikäm gujaklandyr-ow, bilinenok-da. Çaga wagtyň ýadyňa düşenok. Bir-ä gullukdan gelemde, bir-ä maşyn ertemde. Ýatdan çykmajak günüm, gyssanyp Sobolýoda bilet alyp, Awaza baryp, Yzyma gaýtmak üçin hem bilet alyp, edil bir sagatdan samolýot uçmaly bolup otyka-da ýatyp galan wagtym. Şo gün ýatdan çykarmady. Ömrüm ýadymdan çykanok şo. Ýatdan çykmajak günüm, ilkinji perzendim dünýä inende. Beh, ýatdan çykmajak günüm. Neme, iki müň on altynjy ýylda maşyn alan günüm. Ýatdan çykmajak günüm şol. Ýatdan çykmajak günüm, öýlenen günüm. Ogul perzendim dünýä indi. Hawa, meň üçin durmuşymda iň bir. Taryhy seneleriň biri diýsem ýalňyşman.
Tiktokdaky ýyldyza näme diýilýär? Tiktoker.
Tiktok ýyldyzymy? Ýyldyz diýilýär. Ony a bilemok.
Bloger diýýärler a. Hawa.
O onda munda baranda ýenedende bloger gelipdir agam beý diýmä görýin diýilýär. Bäh.
Bloger diýilýär bolaý bolsa. Tiktoker.

A, wo, ine, ine. Pulsyz blatnoý. Pulsyz blatnoý. Pulsyz blatnoý. Tiktok star bolýa, tiktok star. Tiktokdaky ýyldyza tiktok ýyldyzy diýilýän bolaýmady. Seni näme özüne çekýä? Esasy meni özüne çekýän şu medeniýet, sungat, aýdym, saz, toý, dabara, baýramçylyk. Biziň işimiz şo-da. Pespällik.
Wideolar, kinolar, kinolaryň sýužetlary Ozwuçka, ses berlişler şo zatlary özüne çekýär. Durmuşda öz kärimiň eýesi bolup zähmet çekip, şol kärimden lezzet almak.
Seni özüne çekýär. Näme özüne çekýär? Adamdamy? Ýa umumanmy? Nämede? Hä, indi adamda özüne çekýän ilki bilen adamkärçiligi, şol adamyň. Adamda özüne çekýän iň esasy zat.
Sizi adamdan adamkärçilik sözüne çeker. Hawa, adamkärçilikli. Adamkärçiligi gowy gören adam. Meni aýdylmadyk şygyrlar özüne çekýär. Aýdylmadyk şygyrlar. Eşidilmedik. Berdinazar aga, Kerim agaň aýdylmadyk şygyrlaryny Magtymguly atamyzyň ýa döwürdeş şahyrlarymyzyň bolan Jeýhun jan şony ilimize, günümize ýaýmak, hawa, Watanymyzyň ösüşlerini wasp etmek meni özüne çekýär dostlar. Meni diňe Şu gowy-gowy sungatdaky gowy-gowy zat edilýär-ä. Hakyky talantlar bolýar-a, şolar özüne çekýär hakykatdanam. Meni
dogrulyk. Haýsy manyda? Näme üçin sen. Meni näme özüne çekýär? Aý, kanyýeşna, mähir, söýgi. Esasy men sulhum alýan zat özüme çekýär, özüme ýaraýar, özüme ýaraýan zat. Maňa gelişjek zat şu zat özüme çekýär. Belli bir wybor ýok. Sebäbi ugur kända naharamma, adamamma, hobbymma. Şoň üçin hem sulhym alsa çekýär. Islendik ýerde ýumşak ýerine ýetirilen ýa ýerine ýetirilip duran saz eşitsem hemme zady ýatdan çykaryp oturyp şony diňläp alýan. Gujaklaşyp salamlaşýaň ba? Hawa.
Hawa.
Men gapydan giremde sen näçün meni gujakladyň?
Aý ýok. Dostum bilenmi? Hawa dogan ýalak. Häzirem görersiň. Aý gujaklaşýanam, şeýleräk, şeýleräk. Hersiniň öz aýratynlygy bar. Iki el bilen salamlaşýan. Onuň salam beren adamyň öz saňa görä atnoşeniýasy bolýar-da. Ondan gujaklaşylýar. Hawa. Aý.
Her hili et-de arazy etse däl. Elleşip salamlaşylýan wagtam bolýar. Näme, adamsyna görä üýtgeýärmi ýa ýerine görä üýtgeýärmi? Adamsyna görä däl.
Meň nämä, nastreniýama görä. Birinji elementi, salowmaleýkim, el gysyşmak. Onuň gowarýan adamyň bolsa gujaklamam bilersiň. Hawa, her kime her hilegräk. Aý, ol trend-a.
Gowy dostam bilen-ä gujaklaşyp salamlaşýas, kelle çakyşyp. Hawa. Ýok, bir tanyşmy? Näme bir gören tanyş? Iki gören garyndaş diýilýär-dä. Hawa, iki gören garyndaş diýilýär-dä. Hawa. Gujaklaşan salamlaşýan. Bir oguşaşamok. Essalawmaleýkim.
Hum. Gujaklaşyp salamlaşamok. Gujaklaşylýar, eger ol käbir adamlar bilen. Il içinde näme diýip tanalýaň? Obyçny, sada adam. Sada. Hojam. Hawa. Hojam. Hoja diýýärler. Hojanepes diýýärler. Üç-dört dürli atda tutýarlar. Men seni bir ýerde görüpdim. Ýöne ýadyma düşenok. Bir ýerde gördüm ýöne men seni. Ine şoň bilen tanalýan. Aý bilemok.
Gonç mele diýýärler. Bilemok. Iliň gepine Gonç mele diýýär. Biri Terminator diýen. Aý ine olar ýöne gaýybana Gonç mele. Il içinde alypbaryjy. Men Il içinde Aý, Eziz Açylow diýip tanalýar. Stendaper, tiktoker, her kimiň özi. Duşanlaryna Eziz gowyň zady. Hawa, Eziz eska diýýärler, esasy eska diýýärler. Aý, şygyrçy diýýärler. Eguljan, goşguçy diýýärler. Il içinde Aý, her hili ýagşy ýigidiň ady kän diýýär. Merdan ata diýip hem tanaýarlar. Şeýle Merdan diýip hem tanaýarlar. Ýa-da Merdan hoja diýip hem tanaýarlar. Il içinde bilemok, ilden sorap görmeli-dä ony bara. Il içinde gerçek ýigit diýip tanalýas. Hudaýa şükür oba sag bolsunlar sylaglaryna hormatlaryna atam gerçek ýigit diýerler. Bolubilsem-ä Kemal Annaýew diýerler, köpüsi Kemal Anna diýerler, köpüsem Kemal diýerler. Aý her kim nähili tanaýan bolsa. Jany sag bolsun daýanka aýdyşym ýaly. Hawa. Resul Hojanyýaz. Resul Hojanyýaz. Hawa.
Bilmedim.
Hydyr diýýänma. Keýpi gowy bolsa Hydyr kel diýýänma. Ýöne men edil näýleýin. Ýanyma gelip byra-byr diýenlerine gaty goramok. Belkem oň pikiridir ýöne köpçülik ýerinde häsiýetinden daşary diýseler realny gaty görýän. Eke küşä näme Begli Salamy üstüp tanaýar. A käbir kişi a ýaňky tik tokdaky wideolarymdan görüp tanaýarlar. Şo goşgy okaýan oglan ýa şo söz aýdýan oglan zat diýip tanalýar. Ol üçin Muhammet Abaýew. Mekan Sähedi diýýärler, Mekan Sähedowem diýýärler. Hawa. Aýda otuz gün bar-a. Indi öňümizde-de iki müň ýigrimi dördünji ýyl bar. Hawa, otuz bire gidýär bulaý. Ýo, osnownoý otuz diýip alynýar daraý. Hawa. Onnoň indi otuz günüň içinde bir aý bolýar. Hawa. Bir aýda şa Apbasda näçe toý bolmagyny arzuw edýäň? Şu otuz günüň içinde Otuz bir gün bolsun-da. Otuz, otuz bir gün bolsa, şoň otuzysy toý bolsun-da. Şol toýlaryň bir onusyna, on ikisine doglan gün bolsun, ýaş toý bolsun. Biz bolalyň. Senem şaýat bol, menem şaýat bol. Menem şaýat bol. Hawa, belki Allajan, ikimizem şaýat bolarys. Hawa, janyň sag bolsun, belki, toýly bolsun. Hawa. Sag bol, brat. Janyň sag bolsun, Allajan. Dördünjini sawoluşarys. Indi arkaýyn giderler. Jeýhunjan, janyň sag bolsun. Sag bol, Allajan, ömür-ýaşyň uzak bolsun, ak ýet.